שטעל דיך פאר א מגיד שיעור קומט אריין אין ישיבה מיט בחורים עס קומט יו ט שובבות יעדער בחור גייט יעדן טאג זאגן א יום תהילים יעדער בחור וואלט דאס געטון עס דארף נישט זיין ברציפות און פרובירן דורכן טאג צו זאגן דעם יום תהילים יום תהילים נעמט בערך פֿינף און צוואַנציק מינוט זאג אביסל תהילים יעדער בחור וואלט עס געטון קומסטו אריין אין ישיבה און דו זאגסט אים אז דו דארפסט טון עפעס א זאך וואס נישט יעדער קען טון זאלסטו קודם געבן א שטופ אוועק. רב, און וואס איז מיט זיי? ניין, בלייבט איבער מיט די פאר איידעלע בחורים, יא, זיי האבן זיך, זיי האבן זיך אנגעשטרענגט צו זיצן דא רציפות, וואס איז מיט זיי? וואס איז מיט כלל ישראל? און נאכדעם פארשטייט שוין דער בחור אז דאס איז שוין אליינס, דאס זאגט מען נישט אין ישיבה, דאס מאכט שוין אליינס די חשבון, אז איך האב נישט געלערנט רציפות, בין איך סיי ווי סיי נישט גוט, מילא וואס דארף איך אנטון תפילין? מען זאגט עס נישט אין ישיבה, אבער דאס מאכט זיך שוין א מענטש אליינס א חשבון. נאכאמאל, תיקון שרוולים האב איך נישט, ווייל רציפות זעמיר נישט געגאנגען. מיינע תפילין, שטעל דיך פאר קומסט אריין אין ישיבה, און די מגיד שיעור זאגט יעדער נעמט א תהלים יעדן טאג, יעדן טאג אביסעלע תהלים. נו יעצט נאך א שיעור בחורים בכבוד שרוולים, העט יעדער בחור זאגן משניות. יעדן טאג זאגן אכצן פרקים משניות, מ'גייט עס ענדיגן אין איין חודש, שש סדרי משנה. גוט, אזוי האסטו דיך געמאכט אז די בחורים זאלן נישט גיין קיין ברסלב. האט מורא מ'גייט גיין קיין ברסלב. אזוי האט ער געמאכט ער בלייבט ביי דיר ער האט א וועג ביי דיר נאכאמאל ער האט אלס מורא ער גייט אריין אין ברסלב איך גיי בלייבן אן מנין ניין זאג ביי אונז אין די קהילה זאגט מען משניות איך מיין וואס דארף מען ברסלב מען דארף שוין נישט ברסלב פארקערט ביי אונז זעמער מעביר סדרה יעדן טאג ביי אונז זאגט מען תהלים אונז רעדט מען צום אייבערשטן איך קען נישט פארשטיין וואס די וואס די מעשה מיט דיר ניין ניין גיבט אזא גיבט אזא גיבט אזא א מאך צו אז מען האט אזא ביטול אונז גייט אין משולם פון עס פאלט אראפ. אבי ביי אונז אין ישיבה איז נישט דא די אלע סארטן די פשוטע זאכן, ביי אונז איז דא די מציונים, מציונים! ער טוט נישט אן קיין תפילין! מציונים! לאז אים לעבן, לאז ווייזן מיט די אייבערשטער און מיט אים. עס קומט יעצט שובבים, איך גיי זאגן אביסל תהלים יעדן טאג, עס קומט שוב, איך גיי, לאמיר רעדן וועגן משניות, איך וויל רעדן וועגן משניות ווייל איך וויל צוריק מחזק זיין אלע בחורים דא אין ירושלים און אין שטעטל אלע בחורים, יעדן טאג זאג איך אכצן פרקים משניות, יעדן טאג אכצן פרקים משניות און יעדע חודש ענדיג איך שישה סדרי משנה. ס'וואשט אפ א מענטש פון אלע שמוץ, ס'וואשט אפ א מענטש פון אלע חאזעריי, אפילו א מענטש האט געקוקט און אפילו א מענטש האט געזינדיגט, מ'קען עס פילן, מ'פילט עס, מ'זאגט משניות, מ'פילט ווי ס'פאלט, ס'גייט אראפ פון זיך, שטיקער בלאטע פאלט אראפ, און איך פארשטיי נישט וואס איך לערן, איך זאג די ווערטער, דער רבי זאגט בפירוש אין שיחות הר ן, אז אפילו א מענטש פארשטייט נישט זאל ער זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה, דאס איז תיקון שובבה, נישט פאסטן, נישט קיין עבודות וואס דו קענסט נישט טון, עס וועט דיך אריין ווארפן אין מרה שחורה, דו גייסט זיך אראפ לייגן אויף דער ערד, דו דארפסט שלאפן אין א בעט, דו דארפסט שלאפן אין א בעט, הייליגן קאמארנא, שקר הסיס לשיעור, שקר הסיס לשיעור. צו שעקערן א מענטש רעדט זיך איין ער האט שלאפן אויף דער ערד ווי א פערד דאס איז זיין ישועה, הנה עין השם אל יראיו למה יחלום לחסדו טראכט פונעם אייבערשטן דאס איז דיין ישועה.